F'dal-ġranet, aktarx li sibt ruħek tgħid jew smajt il xi ħadd minn sħabek jgħid, Issa l-Unjoni Ewropea x'qed tagħmel għalina? Biex jirrispondilek din il-mistoqsija m'hemm ħadd aħjar ħlief il-mistiedna li jmiss. Avukat, esperta tad-diplomazija u ħadmet ħafna waqt in-negozjati biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Għexet u ħadmet Brussell għal tmintax-il sena u imbagħad Ġiet Malta fejn għall-aħħar ħames snin okkupat u għadha tokkupa l-kariga ta' Kap tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Nilqa' magħna lil Dr. Elena Grech. Dr. Grech, grazzi ħafna. Grazzi lilek.
Ħa nibda nsaqsik mill-ewwel, meta tara minn xiex għaddejjin f'Malta bħalissa, l-virus l-aktar u dak kollu li qed iġib miegħu, taħseb li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel biżżejjed biex tgħinna? Di jgħiduha ħafna n-nies. L-ewwel nett, irrid nikkjarifika ftit kif, x'nirreferu meta ngħidu l-Unjoni Ewropea. Għandek l-Unjoni Ewropea li huma l-pajjiżi membri li huma huma l-Ewropa u għandek l-istituzzjonijiet. Kif għedtu intkom f'wieħed mill-features tal-introduzzjoni, hemm tliet istituzzjonijiet prinċipali, l-Kummissjoni Ewropea, l-Parlament u l-Kunsill. Il-Kummissjoni Ewropea, iktar kmieni din il-ġimgħa nhar it-Tnejn, ħadet inizjattiva fuq livell internazzjonali, qisu kif intkom tagħmlu l-istrina darba fis-sena, għamlet pledging conference fejn laqqgħet f'din il-konferenza kapijiet ta' pajjiżi u ta' organizzazzjonijiet internazzjonali mid-dinja kollha. L-uniċi tnejn li kienu assenti u spikkaw bl-assenza tagħhom kienu l-Istati Uniti u r-Russja, fejn kull min ipparteċipa kkommetta li jagħti flus, inkluż Malta, Malta kkommettiet li tagħti erba' mitt elf euro, biex issir riċerka globali biex jinstab il-vaċċin kontra l-coronavirus. Kif qalet proprju Dottor Dalli fl-intervista li saritilha, kieku Malta qiegħda waħidha, ħa ddum tistenna ħafna biex tkollha aċċess għall-virus.
Kieku m'aħniex fl-Unjoni Ewropea. Il-fatt li Malta qiegħda fl-Unjoni Ewropea, tiġi ttrattata on an equal level mas-26 pajjiż l-ieħor u l-aċċess għall-virus ħa jkun, għall-vaċċin għall-virus ħa jkun għaliha available daqs ta' pajjiżi oħra. Fuq il-kwistjoni tal-immigranti, tisma' l-politiċi, anke Maltin, jgħiduha, apparti li jgħiduha ħafna nies, illi l-Ewropa mhux qed tagħmel biżżejjed, mhux qed toħdilna biżżejjed, tħallina hawnhekk waħedna, qed nilqgħu l-immigranti waħedna, jgħidu ma jgħinuniex. Ma taħsibx li hi vera din?
Le, ma naħsibx li hi vera. L-ewwel nett l-obbligu fuq Malta illi, fuq Malta u fuq il-pajjiżi kollha, illi ssalva kull min qiegħed f'distress fuq il-baħar mhux ġej minn liġi Ewropea imma ġej mil-liġijiet tal-Ġnus Magħquda, tan-Nazzjonijiet Uniti. Imma allura aħna qegħdin fit-tarf kulħadd jiġi għandna rridu nsalvaw lil kulħadd aħna? Għandna s-Search and Rescue Area ta' Malta, li hija obbligu li inti fis-Search and Rescue Area tiegħek bħala pajjiż, dawk huma responsabilità tiegħek. Issa Malta hija kuntenta li jkollha Search and Rescue Area kbira ħafna, ħafna ikbar forsi mill-kapaċitajiet tagħha, u għax hija ta' benefiċċju ekonomiku għaliha, allura għandha responsabilitajiet ukoll, mhux vantaġġi biss. Imma dawn ma jkunux qed jaħarbu mil-Libja biex jiġu Malta, qed jaħarbu biex jiġu imorru l-Ewropa. L-ewwel, l-ewwel, l-ewwel safe port, le ma jaħrtux magħna, Malli huma joħorġu bid-distress call, ikunu fejn ikunu, il-pajjiż li responsabbli miz-zona fejn issir id-distress call irid iwassalhom sa safe port. Issa bħalissa l-kwistjoni hija dik, hawn safe port kemm Malta u kemm l-Italja, bħalissa għandhom il-portijiet magħluqin minħabba l-kriżi tal-coronavirus. Il-Kummissjoni Ewropea M'għandhiex kompetenza li tgħid, Malta inti trid tmur għalihom għax dan qegħdin fil-search and rescue area tiegħek. Dan jiġi obbligu fuq Malta minħabba l-konvenzjonijiet Ewropej. Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tgħidilna x'nagħmlu, mela nibqgħu nieħdu 'l kulħadd aħna, ġifieri speċi jien ma nafx se naqbdu ngħidilkom. Is-solidarjetà Ewropea hija bejn l-Istati Membri, mhux tal-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk, mela suppost b'solidarjetà għandhom joħdulna l-immigranti. Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tgħidha dik li qalitha llum stess ukoll li hija responsabbilità ta' 27 pajjiż li juru solidarjetà bejniethom. Issa, il-problema, li forsi mhux qed tiġi spjegata sew, mhix fuq il-kwistjoni jekk noħduhomx l-immigranti, għax dik naħseb illi kulħadd jaqbel illi dawn ma jistgħux jitħallew fuq l-ilma u jegħrqu. Il-problema li qed jargumentaw fuqha l-Istati Membri hi min se jipproċessa jekk dawn għandhomx dritt għall-ażil jew le, għax aħna kif nafu mhux kull min jiġi bħala immigrant għandu għandu jkun rikonoxxut bħala refuġjat, mhux kulħadd qed jaħrab persekuzzjoni, mhux kulħadd qed jaħrab gwerra. Ikun hemm ħafna li jkunu qed jaħarbu minn sitwazzjonijiet ekonomiċi. Dawk ma jistgħux jingħataw status ta' refuġjat. Issa, min ħa jiddetermina jekk dawn għandhomx status ta' refuġjat jew le? Skont il-liġijiet attwali tal-Unjoni Ewropea, id-Dublin Convention, L-ewwel pajjiż fejn jaslu jrid jiddetermina dak il-proċess. Issa, dan huwa proċess li jdum. Malta, ġifieri, trid tagħmilha din. F'dan il-każ, jekk daħlu fis-Search and Rescue Area ta' Malta u Malta ssalvhom, trid tagħmilha Malta din il-biċċa xogħol. Dan huwa proċess li jtul, itul iż-żmien, itul sena mill-inqas. Jiġifieri x'nagħmlu, ma nsalvawhomx allura? Imma dik hi, ma tistax ma ssalvahomx, ħajjiet tan-nies tħallihom jegħrqu. Mela x'nagħmlu? Issa, tini ċans jekk tini ċans. Ija, rajt, rajt, rajt.
Eh, il-pajjiżi qed jgħidu aħna lesti li noħduhom, però tuna l dawk illi diġà ma huwa deċiż li għandhom status jikkwalifikaw għal status ta' refuġjat. Malta qed tgħid li għax jiena m'għandix il-mezzi u r-riżorsi biex jiena nagħti minn dal-proċess kollu biex nasal fihom. Il-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea waqfet aġenzija tal-ażil li qiegħda Malta li għażu l-European Asylum Support Office li Permezz tar-riżorsi tagħha din l-Aġenzija qiegħda tgħin lill-pajjiżi membri kollha biex jipproċessaw l-applikazzjonijiet ta' dawn kollha li jidħlu u li jridu li jkunu rikonoxxuti bħala refuġjati. Imma xorta jekk inti għandek numri kbar, il-proċess se jdum ftit. Il-kwistjoni jiġifieri bejn l-Istati Membri u mhix storja li kellna deadline għaliha, din ma nistgħux ngħidu falliet għax ma għax s'issa għad m'għandniex soluzzjoni, għax is-soluzzjoni Hija work in progress bħal kollox. L-Unjoni, kif rajna f'wieħed mill-filmati, meta bdieha Robert Schuman sebgħin sen ilu l-Unjoni Ewropea, qal mill-ewwel il-prinċipju fundamentali kienu Franza u l-Ġermanja. Il-prinċipji fundamentali kienu s-solidarjetà u l-kooperazzjoni ekonomika. Għadna bihom dawk il-prinċipji, imma kemm inbidlu affarijiet f'sebgħin sena, u hekk qed jiġri. L-immigrazzjoni hija suġġett li bħala kompetenza daħal fi ħdan l-Unjoni Ewropea dan l-aħħar ħmistax, għoxrin sena. U qed jinbidlu ħafna affarijiet iktar ma mmorru 'l quddiem. Hemm bżonn nibqgħu naħdmu biex ikun hemm mekkaniżmu ta' solidarjetà. Malta waħidha, l-ebda pajjiż waħdu, ma jista' jsolvi l-problema tal-immigrazzjoni. Huwa fenomenu modern. Huwa fenomenu li ħa jibqa' jikber minħabba anke t-tibdil fil-klima. L-Afrika ħa jispiċċa pajjiż deżert jekk aħna bħala dinja żviluppata mhux se nieħdu ħsieb il-klima u l-ħsara li qed tiġri lill-ambjent. Mela allura rridu nilqgħu bil-quddiem, għalhekk hemm il-Green Deal, hemm ħafna proposti oħra li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea u at the same time qed nimxu pari passu biex anke naħdmu fuq il-mekkaniżmu ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri. Il-fatt li ħriġna għalihom bid-dgħajsa, qegħdin hemm barra issa dan fuq id-dgħajsa, bil-vapur insomma, ġifieri mhux sejjer, huma qegħdin fuq il-baħar. Nicole, Rajt sorti daqs Olvenia, jew. Le. Inti salvajthom, inti għamilt l-obbligu tiegħek. Illi inti kienu in distress, ġbarthom, qiegħed ittihom l-ilma u l-ikel, u qed qed tieħu ħsieb illi dawn, nimmaġina jekk jinqala' maltemp pereżempju u did-dgħajsa tittaqqa' bħall-argument, jittieħdu miżuri oħra biex dawn ma jegħrqux. Jiġifieri r-responsabilità ta' Malta li tiġborhom. F'dak is-sens hija skontata. Però, dawn in-nies li hemm fuqha għandhom id-dritt ukoll li japplikaw għall-ażil. Issa jekk xi ħadd forsi joħroġ b'xi idea innovattiva, jtihomx opportunità, il-problema li hemm bħalissa li din id-dgħajsa mhijiex qiegħda f'baħar nazzjonali. Qiegħda f'baħar internazzjonali, f'ibħra internazzjonali, li allura qas hemm kompetenza Ewropea fuqha. Hija fis-search and rescue region ta' Malta, però mhix fil-baħar nazzjonali, jiġifieri ma tiġix territorju Ewropew fejn qiegħda, hemm ħafna issues legali. Jistgħu sakemm qegħdin fuq il-vapur japplikaw għall-ażil? Mhux sakemm qegħdin f'baħar internazzjonali. Jridu.
Iridu jidħlu Malta u mbagħad jiġu r-repercussions legali l-oħrajn. L-Ewropa fiha ħafna burokraziji, pagi għoljin, ħafna safar u flights u insomma, ħafna red tape u hekk. F'ċirkustanza fejn il-pajjiżi ġejna agħar kubtejna, u f'ċirkustanza fejn di tat-teleworking, anke fostkom tal-Ewropa, jidher li ħadmet sewwa, ma nistgħux niffrankaw ħafna flus u dawk il-flus jitqassmu liċ-ċittadini Ewropej?
Huwa mod naħseb naqra simplistiku li tħares lejha hekk. L-ewwel nett il-burokrazija, meta qed ngħidu burokrazija tal-Unjoni Ewropea, hija magħmula minn 27 pajjiż bħalissa l-Unjoni Ewropea, konna 28 sa ftit ilu. Kull ċenteżmu li jintefa' li jintefa' irid jiġi jingħata rendikont lil 27 pajjiż għalih dan iċ-ċenteżmu. Jiġifieri l-burokrazija hija neċessarja f'dan is-sens għaliex tagħti rendikont lill-pajjiżi kollha x'daw il-baġit tal-Unjoni Ewropea joħroġ mingħand il-pajjiżi, jiġi mingħand il-pajjiżi, huma jikkontribwixxu għalih. Naħseb din il-kriżi tal-coronavirus iva qed turina illi nistgħu nbiddlu l il-mod kif naħdmu, forsi m'hemmx għalfejn kulħadd ikun ibbażat Brussell jew il-maġġoranza jkun ibbażat Brussell, però tajjeb ngħid ukoll illi għalkemm tinstema' burokrazija kbira għax mal-Kummissjoni Ewropea pereżempju għandek 30 elf impjegat, 30 elf impjegat huma l-istess numru ta' nies li jaħdmu fiċ-ċivil f'Malta. Jiġifieri meta qed tara amministrazzjoni ta' pajjiż ta' 27 ta' Unjoni ta' 27 pajjiż għandek 30 elf daqs l-istess numru ta' nies li jaħdmu fiċ-ċivil f'Malta, pajjiż ta' ħames mitt elf ruħ, naħseb ir-riżultati jidhru kemm hu hija amministrazzjoni pjuttost effiċjenti. Però, ovvjament, qegħdin isiru qed qed isir ħafna ħsieb kif jit tista' anke minħabba l-klima għax il-vjaġġar ma jagħmilx tajjeb lill-klima. Fl-aħħar xhur qabel ma beda l-virus, Malta għaddiet minn kriżi politika, kien hawn ħafna nies li qed jgħidu aqqas biss għandna rule of law. Saret ħafna ħsara fl-Unjoni Ewropea. Fil-fehma tiegħek, saret ħsara lil Malta fl-Unjoni Ewropea? Inti tafha sew l-Ewropa. Saret ħsara u jekk iva, min għamilha l-ħsara? Mela,
Malta dejjem kienet waħda mill-pajjiżi impekkabbli, eżemplari fl-Unjoni Ewropea. Kulħadd iħares lejn Malta u juża 'l Malta bħala eżempju tajjeb għal pajjiżi oħra. u anke fi żmien in-negozjati, jiena kont parti mit-tim li ħadna sehem fin-negozjati, naħseb l-iktar pajjiż li rnexxielu jakkwista riżultati tajbin. Dak li ġara fl-2017, il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, kienet vera xokk lil kulħadd. Mhux biss għax. Lil kulħadd fl-Ewropa.
Naħseb id-dinja kollha, mhux fl-Ewropa biss. Għax mhux li toqtol persuna imma li qtilt ġurnalist. Meta toqtol ġurnalist fid-dinja tal-Oċċident fejn għandna d-drittijiet umani, qed tipprova ssikket il-libertà tal-espressjoni u dik l-iktar ħaġa li xxukkjat id-dinja. Issa, mingħajr ma nimminimizza dak li ġara, tgħidli l-Italja daqskemm joqtlu nies, eħe, ħafna, imma Malta dejjem kienet dak il-pajjiż eżemplari li dejjem konna nimxu sew, allura din kienet ftit ta' wake-up call qisha. Dak, minn dakinhar imbagħad, Daħlu ċertu dubji fuq ir-reputazzjoni ta' Malta jekk l-affarijiet humiex vera sew kif jidhru fuq il-karta. Fuq il-karta kollox għandna tajjeb, fil-fatt għalhekk qatt ma nfetħu proċeduri kontra Malta għax fuq il-karti kollox inregola. Jekk l-affarijiet jaħdmux tajjeb jew le, bdejna narawhom biż-żmien. Kien hemm bżonn isir tibdil, saru tibdiliet u qegħdin isiru tibdiliet. Ir-reputazzjoni ta' Malta ma ngħidx li saritilha ħsara. Forsi ntefgħu xi dubji fi ħsiebijiet ta' pajjiżi oħra, ta' mexxejja oħra, ta' nies oħra, ta' kritiċi li jgħidu, eh, mela Malta mhux il-pajjiż qaddis, so to speak, kif konna naħsbu li hu. Malta hija pajjiż normali bħall-oħrajn. Fadalli aħħar żewġ mistoqsijiet, nitolbok twieġeb ftit aktar fil-qosor. Meta konna nidħlu fl-Unjoni Ewropea kienu jgħidulna, jaqblilna nidħlu għaliex aħna vera nagħtu xi ħaġa lura imma dawn jagħtuna ħafna aktar flus lura, jaqblilna nidħlu ħa nieħdu ħafna flus mill-Unjoni Ewropea. Imma bdejna nindunaw li meta mbagħad l-ekonomija tagħna tikber, aħna rridu nibdew nagħtu aktar milli nieħdu. Issa qegħdin f'dak il-punt fejn ħa nibdew nagħtu aktar milli nieħdu, u jekk hu hekk din worth it. Ħafna, jiena nara anzi ta' sodisfazzjon, worth it iktar. Għalfejn? Ta' sodisfazzjon għal pajjiż li fis-sittax-il sena Malta rnexxielha tiġi minn net beneficiary bħala pajjiż, pajjiż li jirċievi iktar għajnuna diretta milli jħallas huwa l-budget, f'net contributor. Suppost fil-budget li jmiss, s'issa Malta tidher li se tkun qed tħallas iktar milli qed tirċievi fi flus kontanti.
Imma mela aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea biex ituna l-flus biex nibqgħu nimxu pass pass? Aħna ma dħalniex fl-Unjoni Ewropea għalhekk. Aħna dħalna fl-Unjoni Ewropea biex nibbenefikaw mill-opportunitajiet li ttik l-Unjoni. Għandek suq komuni ta' ħames mitt miljun ruħ. Inti jekk tista' tesporta servizz, tista' tikkrea xi ħaġa, m'għandekx il-ħames mitt elf ruħ ta' Malta. li se li tista' tbigħha lilhom għandek ħames mitt miljun, ara x'exponential growth għandek. Il, Malta ma tipproduċix ħafna bħala manifattura ħafna prodotti, però tesporta s, tgħallmet, Malta saret ta, għarfet kif tuża l-opportunitajiet li jtiha s-suq komuni biex tħaddem l-ekonomija tagħha. U llum il-ġurnata l-fatt li l-ekonomija ta' Malta hija daqshekk b'saħħitha, ifisser li aħna wasalna Fejn qegħdin il-pajjiżi li huma net contributors, bħall-Ġermanja, bħall-Iżvezja, bħall-Olanda, bħall-Lussemburgu, li huma l-pajjiżi founding members tal-Unjoni Ewropea u dawk l-iktar sinjuri u l-iktar imorru tajjeb? Aħna mhux aħjar inkunu bħalhom milli nkunu bħall-pajjiżi l-iktar foqra, l-Bulgarija u r-Rumanija, u nibqgħu niddipendu fuq il-flus li ttina l-EU biex nagħmlu l-proġetti li għandna bżonn nagħmlu? Jiena naħseb li qegħdin immorru ħafna aħjar. Kieku kelli nistaqsik x'għamlet l-Unjoni Ewropea fl-aħħar sentejn li minnu huma vera qed nibbenefikaw aħna, li xi ħaġa li jiena qed nibbenefika minnha.
Bħala Malta, bħala għajnuna diretta, kif diġà ssemma qabel mill-parlamentari Ewropej, kien hemm ħafna proġetti li saru b'għajnuna diretta. Qed isiru toroq, qed isiru proġetti ta' toroq, għandna l-baħar, naħseb il-baħar ta' Malta l-iktar baħar nadif fost il-pajjiżi membri Ewropej, dan grazzi għall-impjanti ta' riċiklaġġ tad-dranaġġ. li tħallsu mill-fondi Ewropej. Għandna spitar tal-onkoloġija li huwa state of the art li wkoll iffinanzjatu parti kbira l-Unjoni Ewropea bil-fondi Ewropej li ngħatajna. Tgħidli allura issa x'se jonqsu l-fondi ma nibqgħux nibbenefikaw? Mela ma nibqgħux nibbenefikaw kif semmejt qabel bl-opportunitajiet li ningħataw anke bħala businesses. Fuq livell iktar globali, per eżempju, għandna l-WiFi fil-pjazez b'xejn, tgħid li bħalissa maqtugħ, ma bħalissa minħabba ċ-ċirkostanzi tal-coronavirus. Però dak dik hija xi ħaġa fi sistema ffinanzjata mill-Unjoni Ewropea għax tagħraf kemm hija importanti li kulħadd ikun konness anke min m'għandux WiFi d-dar. Għandna il-roaming. Kulħadd imdorri llum isiefer bil-mobile phone tiegħu u kull fejn tmur qabel konna tħallas ħafna iktar meta tirċievi telefonata jew trid iċċempel llum tħallas kullimkien l-istess. Għandna pereżempju il-digital il-carrying of digital content. Daż-żmien li kulħadd qiegħed id-dar, żgur li qed nużaw ħafna iktar servizzi ta' streaming bħal Netflix. Qabel Malta ma kellniex, l-ewwel nett, imma bħala ċittadini Ewropej kellna d-dritt li jkollna, allura huwa wieħed mid-drittijiet li ħa. Jiġifieri n-Netflix grazzi għall-Unjoni Ewropea. Huwa wieħed, Malta setgħet tagħmel il-każ li għandha bżonn li jkun hawn in-Netflix, servizz ta' Netflix Malta għax Malta hija pajjiż Ewropew u ċ-ċittadini ta' Malta għandhom dritt li jkollhom dan is-servizz Bħal ċittadini Ewropej oħra. Eh, ma, ma, Netflix ma kienx jaqbilhom jiġu hawnhekk Ma, jinvestu. meta għandek pajjiż ta' ħames mitt elf ruħ u pajjiż ieħor ta' għaxar miljuni fejn jaqbillek tmur? Ma kienux se jiġu, ġifieri. I mean, ingħad, il-fatt, again, li Malta huwa, hija, Malta m'għadhiex pajjiż ta' ħames mitt elf, il-fatt li qiegħda, fl-Unjoni Ewropea, Malta saret parti minn blokk ta' 500 miljun. Allura s-saħħa ta' Malta kibret ħafna iktar. L-aħħar mistoqsija, tara futur fl-Unjoni Ewropea wara li kien hemm Brexit u qisu l-popli kultant jeleġġu dal-gvernijiet populisti far-right u nazzjonalisti ħafna, tan-nazzjonaliżmu. Ta' tinkwieta li l-Ewropa tibda tiżżarmax jibdew joħorġu wieħed wieħed? Ma qatt xejn ma tinkwitani din il-ħaġa, anzi, bir-riżultat ta' Brexit rajna fuq sondaġġi li jsiru regolari, kien hemm l-effett oppost, il-pajjiżi li kienu pjuttost ewroxettiċi meta raw u rrealizzaw ir-Renju Unit f'liema abbiss qed iħares, issa li inqata' għalih waħdu, iktar dawk li pjuttost kienu indifferenti jew apatetiċi fl-impressjoni tagħhom vis-à-vis l-Unjoni Ewropea, Iktar saru pro-Europe u iktar qed jgħidu le rridu għall-Unjoni Ewropea u rridu li pajjiżna jibqa' parti minn din l-Ewropa. U anke mill-esperjenza tiegħi personali meta kemm ili naħdem mal-Unjoni Ewropea kemm bħala rap fl-amministrazzjoni tal-Istat ta' Malta u anke fil-Kummissjoni Ewropea, meta jkollok żmien diffiċli, bħalma kien il-Brexit, pereżempju, u bħalma hi issa bħalissa l-pandemija tal-coronavirus, huwa l-iktar fejn toħroġ is-solidarjetà u r-rieda bejn il-pajjiżi li jagħmlu l-affarijiet flimkien. Jiġifieri jekk meta jkun żmien ta' paċi u kalma, hemmhekk għandek inqas iktar apatija nara, għax qisu ħadd m'għandu bżonn l-Unjoni, imma meta qiegħed fi kriżi, l-Unjoni fa la forza. Doctor Grech, grazzi ħafna u nawguralek fil-ħidma.